Gawn ni weld. Na, dwi'n iawn. Da ni'n cael yn live streamio. Um, dwi'n nodi, jyst atgoffa chi... Atgoffa chi bod ni'n cael yn recordio a bod ni'n cael yn streamio yn fyw ar y we. Um, a wedyn, sa'ch chi plis medru gwneud saff bod eich ffôn chi, wel, off yn, os yn bosib, neu o leia ar silent lli. Um, gawn ddo amharu ar unrhyw beth lli. Um, wedyn, bydd hwn wedi cyfarfod blynyddol, neu'r ail ran o'r cyfarfod blynyddol, um, ar gyfer um, O, da fydden ni'n... Bydd pawb yn ffindio be maen nhw'n neud am y bum mlynedd nesaf yma mewn ffordd. Um, wedyn, y peth cyntaf ar y rhaglen ydy datganiad o ddiddordeb. Os gynnal rhywun uh, datganiad o ddiddordeb? O, cyn hynny, um, mae gennym fi um, ymddiheir, ymddiheiriadau am absenoldeb. Um, mae wedi cael ymddiheiriad gyda'r cynghorydd Margaret Murley Roberts, uh, cynghorydd Gary Pritchard a'r cynghorydd Paul Ellis. Os yna rhywun ymwybodol unrhyw ymddiheiriad arall? Na? Oce. Okay. Um, felly, datganiad o ddiddordeb. Unrhyw un efo datgan o ddiddordeb? Uh, na? Uh, felly, um, ymlaen at y cyhoeddiadau. Uh, dwi wedi uh, dymuno'n dda i bawb yn Steddfod yr Urdd uh, yn y cyfarfod dwytha, a wedyn amlwg mae bawb wrthi'n cysadlu ar hyn o bryd, ond dwi dal i ddymuno'n dda iddyn nhw. Um, ond un o'r pethau ddigwyddodd yn y cyfarfod sos dwytha, uh, todd um, uh, y, y cyn uh, uh, gadeirydd ddim efo ni, um, sef Glyn Hens, ond mae Glyn Hens efo ni heddiw, yn sylcio wahodd o jyst i reid rwy, rwy wair bach um, gan bod o efo ni a ddim ethu sos dwytha. Uh, drosodd i chi Glyn.

But uh, I've done my year and happy to hand over to David Roberts as the chair and will support him in any way possible that I can. Thank you for that, Chair. Okay. Uh, diolch yn fawr iawn, uh, Glyn. Uh, ac um, dwi'n dymuno dda i chi uh, ar y flwydd, ar, well, ar y pum mlynedd nesaf mae'n digwydd. Um, iawn, uh, ymlaen felly at um, eitem 3, um, sef aelodaeth y pwyllgor gwaith. Um, yn unol â'r paragraff 4.1.1.2.7 y gyfansoddiad, Yym ma'r arweinydd yn mynd i ddeutha ni, y cynghorwyr, Mehdi Dewi sydd yn aelodau o'r pwyllgor gwaith ynghyd â'i cyfor- cyf- cyfrifoldebau portffolio. Arweinydd. Diolch, pnawn da bawb. Felly, yn aelodau o'r pwyllgor gwaith, mae'r cynghorydd Carwyn Jones yn cadw cyfrifoldebau ar materion datblygu'r economi, hamdden a twristiaeth. y Cynghorydd Robin Williams, efo cyfrifoldeb dros cyllid corfforaethol a phrofiad y cwsmer. Yn y Cynghorydd Ieuan Williams yn gyfrifol am, yr, am y gwasanaeth addysg a'r Gymraeg. Cynghorydd Nicola Roberts yn gyfrifol am cynllunio gwarchod y cyhoedd a newid hinsawdd. Y Cynghorydd Alun Mymru yn gyfrifol am gwasanaeth a tai a diogelwch cymunedol. Y Cynghorydd Gary Pritchard yn gyfrifol am Gwasanaethau Plant ac Ieuenctid, y Cynghorydd Alun Roberts yn gyfrifol am Gwasanaethau Oedolion a'r Cynghorydd Dafydd Rhys Tomos yn gyfrifol am Priffyrdd Eiddo a Gwastraff. Diolch.
Dwi ar mute. Uh, dwi, dwi yn cael gwahodd rhywun, os nhw eisiau, os gan rhywun uh, rhyw sylw ar, ar uh, penoddiad yna. So dwi'n mynd gweld llaw pawb wedyn os oes yna rhywun eisiau dweud rhywbeth. So nhw'n medru gwneud hynna yn amlwg. O, mae uh, Dylan Williams yn fel awr fyny. Uh, Dylan.

Um, a eitem pedwar ydy uh, penodi cadeirydd y, pwyso, pwy, y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar gyfer y flwyddyn sirol. Um, Mae'r... Wedyn, dwi'n yn gwybod sawl enwebiad, gan dwi'n cymryd, uh, dda, os gynnon ni enwebiad?
Uh, Pnawn da, Mr Cadeirydd. Pnawn da, Carwyn. Uh, Swn i'n hoffi cael cynnig fel cadeirydd i'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd y Cynghorydd Keith Roberts.

Na, sgan ni'n mynd y bryd arall. Um, felly, um, well, uh, pleidlais felly, ia. Wedyn, be dwi'n bwriadu wneud eto ydy pleidlais trwy, dda, os, os yna neb yn gwrthwynebu mewn ffordd, da ni'n mynd i gymryd pobl yn, yn, yn hapus efo, efo dewis yna felly. Um, os, os, os na rhywun sydd yn gwrthwynebu neu, neu yn dymuno, dymuno atal i pleidlais, fydda'n gwneud hynna'n amlwg.

Diolch yn fawr iawn, uh, Cynghorydd Keith Roberts. A dwi'n siŵr bod gyd yn teimlo, dwi'n siŵr newch chi wneud swydd dda iawn felly. Um, wedyn, ymlaen felly i etam 5 ar agenda, cadarnhau'r cynllun dirprwyo. Um, Mae'r cyfrifoldeb, um, wel, yn nodi, mae mater y cyngor wedi penderfynu um, pwy, faint o um, neu pwy, pwy sy'n cael ei ddirprwyo i wneud be mewn ffordd lle. A wedyn mae, mae o'n er, um, yn y cyfansoddiad, paragraff 3.5 o'r cyfansoddiad, uh, mae o'n eitha helaeth o fyna, os ydych chi eisiau mynd i mewn i'n manylder, dwi'n awgrymu bod chi'n yn eistedd efo'r cyfansoddiad ysgrifennu drwyddo fo a gweld, ond mae, mae reit, uh, mae reit amlwg dwi'n meddwl, a, a mae'n beth eitha cyffredin dyn ni'n neud lle. Um, dwi'n gwybod, ydyn ni'n gorfod uh, cael pleidlais ar hynny? Okay. Iawn, oce, okay, wel, dwi, dwi am gymryd bod neb yn gwrthwynebu. Os, os, os oes rhywun yn gwrthwynebu neu'n neu, neu dymuno atal, fysa nhw'n mynd i gwneud hynny'n amlwg rwan, os gwelwch yn dda, Iawn, oce. Wel, tos o neb yn ei weld yn gwrthwynebu nag yn atal, uh, felly dwi am gymryd yna fel cadarnhad y, y cyfarfod a symud ymlaen. Diolch yn ofnadwy. Um, wedyn, uh, un o'r pethau wedyn, dwi'n mynd iddo fo eitem chwech, rhaglen o gyfarfodydd arferol y Cyngor Sir, uh, ac yr arweinydd fydd yn cynnig hyn. Ia, diolch. Dwi'n cynnig bod y Cyngor yn cadarnhau'r rhaglen yma o gyfarfodydd arferol y Cyngor ar gyfer y flwyddyn i ddod, y trydydd ar hugain o Fedi 2022 am ddau o'r gloch, chweched o Ragfyr 2022 am ddau o'r gloch, y nawfed o Fawrth 2023 am ddau o'r gloch, a wedyn y cyfarfod blynyddol ym mis Mai 2023 a'r dyddiad yna i'w gadarnhau. Diolch. Iawn, os gawn ni eilydd? Dwi'n cyn- yy eilio'r yym cynnig, Mister Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Carwyn, Carwyn Jones. Um, iawn, felly ar hynny, da, um, da ni angen pleidleisio ar hynny hefyd, ta, da ni'n... Wel, da ni'n mynd i fynd drwy'r un drefn, so os rhywun eisiau uh, gwrthwynebu neu, neu atal, so ni'n mynd i gwneud hyn yn amlwg, neu fel, ar, fel arall, dwi am gyfrif bod ni'n derbyn, achos da ddim yn gynhennus iawn, a dwi wedi gweld. Um, felly, uh, da ni wedyn yn mynd ymlaen i um, eitem 7, um, cydbwysedd gwleidyddol a phenodi cynghorwyr i bwyllgorau. Ond yn gyntaf, sy'n licio gwahodd y pennaeth gwasanaethau democrataidd dros dro, uh, sef, sef um, uh, uh, swyddog uh, Rhys Howard Hughes i ddeud rhyw bwt os yn bosib, neu i rei cyflwyniad bach. Iawn, yeah.
da, diolch yn fawr. A bwysig bod chdi gael copi o'r adroddiad uh, a'i trwy'r prif bwyntiau, uh, os ydy'n dderbyniol. Uh, pwynt 1, mae angen i'r cyngor adolygu trefniadau cydbwysedd gwledyddol ar ei bwyllgorau bob blwyddyn. Pwynt 2, mae'r deddf llywodraeth lleol a thai 1989 yn nodi'r prif egwyddorion mewn perthynas â chydbwysedd gwledyddol Mae hyn wedi nodi yn yr adroddiad. Pwynt 3, mae'r sefyllfa ran aelodaeth grwpiau yn dilyn yr etholiad ar y 5 o Fai 2022 fel y ganlyn. Plaid Cymru, 21, Llafur Cymru, 3, y grŵp annibynnol, 4, annibynwyr Môn, 7, gan gynnwys un Democrat Rhyddfrydol. Pwynt pedwar, mae'r matrix sydd ynghlwm â'r adroddiad yn nodi'r hawl i seddau ar bob pwyllgor. Pwynt 5, cyfanswm nifer y seddau i'w dyrannu yw 124. Pwynt 6, mae'n rhaid sicrhau cydymffurfiaeth gorau phosib yn unol â'r egwyddorion a nodir ym mharagraff 2 yn yr adroddiad yma. Pwynt 7, ni all unrhyw grwp gwleidyddol ar y cyngor ond yr annu seddau y mae'n ei derbyn o dan y trefniadau cydbwysedd gwleidyddol i wylodau eu hunain

Da chi ar miwt, uh, Mr Cadeirydd. Um, felly, diolch yn oedau am hynna. Um, uh, felly, bydd yn digwydd yn syth ar ôl y cyfarfod uh, yma, fydda ni'n uh, bydd bob um, pwyllgor yn cynnal cyfarfod byr. Wrth gwrs, ar hyn o bryd, sgynnon nhw'n cadeirydd. Um, wedyn, dwi'n mynd i gicio i ffwr y, y, y, y cyfarfod ar ei rhan nhw, felly. Yym, a wedyn y peth cyntaf fydd o'n wneud ydi ethol gadeirydd, a wedyn fydd y cadeirydd y pwyllgor hwnnw yn yym yn ethol yr is-gadeirydd. Ond un o'r pethau dwi yn mynd i wneud ydy dwi'n mynd i atgoffa pawb o pwy di aelodau pa bwyllgor yy fel fydden ni'n symud ymlaen. Fydda i'n gofyn i bobl yr y pobl s- sy'n aelodau o'r pwyllgor dan sylw aros efo'u camera ymlaen a'u meicroffon ymlaen, ond i'r bobl i'r aelodau eraill So nhw jyst yn diffodd i camera i meic, a wedyn jyst bod yn y cefndir tra, tra mae'r ma, ma pwyllgor yn, yn ethol cadeirydd a ethol is cadeirydd. Um, ond fe, fe hynna'n digwydd ar ôl, ar ôl pwynt 8 mewn ffordd lle. Um, felly, um, Ond dyna fydd yn digwydd. So, so mewn ffordd, dwi'n meddwl bod ni wedi gorffen efo'r pwynt yna am rwan. Gai gynnig, gai gynnig, gai gynnig cadeirydd bod y cyngor yn cadarnhau'r trefniadau cydbwysedd gwleidyddol um, a nifer y seddau y ddereinir i bob grŵp o dan ddeddf Llywodraeth Leol a thai 1989 a bod arweinyddion y grwpiau yn hysbys brysur di- yy dirprwy Brif Weithredwr a phennaeth dros dro Gwasanaethau Democrataidd cyn gynted ac y bo modd os bydd unrhyw newid o dan yym o ran aelodaeth grwpiau a'r bwyllgorau. A dwi'n ymwybodol bod y Cynghorydd Ieuan Williams wedi neu hynny'n barod ynglŷn â yr panel so bo- yy dwi'n na ma' hwn sori cyrff allanol dwi isio neud na mond y hwnna gynna fi. Diolch. Dwi'n eilio'r cynnig yym Mister Cadeirydd. Diolch yn fawr i chi ddau. Um, felly, uh, da ni felly, felly wedi, wedi gwblhau uh, eitem 7 ar yr agenda. Da ni'n gorau cael pwyllgor? Iawn. Oce, okay, da ni wedi cael cynigydd ag eilydd a da ni eisiau, wel, pleidlais, ond be nawn ni eto. Um, os oes rhywun yn, yn gwneud o'n amlwg, os nhw'n ein gwrthwynebu neu eisiau atal, lle. Uh, os oes nhw'n wedi gwneud hynny'n anamlwg rwan, lle.

Eto, yy gobeithio bod chi wedi gyd cael copi o'r adroddiad. Um, o rhan, y rhan cyntaf ar gyfriniad, mae penodi aelodau i wasanaethu'r gyrff allanol yn swyddogaeth dewis lleol o dan rheoliadau trefniadau gweithredaeth awdurdodau lleol 2001. Mae gan 5.8 o cyfansoddiad yn nodi'r trefniadau ar gyfer penodiadau i gyrff allanol. Yn sylfaenol, mae dau gategori o benodiadau. Y categori cyntaf yw penodiadau a wneir gan y cyngor. Yr ail gategori yw penodiadau i gyrff allanol y mae'n rhaid bod yn aelod o'r pwyllgor gwaith i wasanaethu arnynt. Gwneir y penodiadau hyn gan yr arweinydd dan awdurdod dirprwyedig. Mae yna hefyd rolau eraill sy'n cynrychioli diddordeb a meysydd cyfrifoldebau penodol, megis y maes pobl ifanc. Disgrifir rhain yn rolau aelodau hyrwyddol a elwir weithiau yn aelodau arweiniol, ac fe'i rhestrir o dan y penodiadau a wneir gan yr arweinydd. Fel arfer bydd y penodiad i gyrff allanol am gyfnod o bum mlynedd hyd at ddyddiad yr etholiad Llywodraeth Leol nesaf ym mis Mai 2027 ac yn amodol ar adolygiad blynyddol gan y Cyngor a'r Pwyllgor Gwaith. Bydd yr aelodau yn nodi bod amodl yr amlder y cyfarfodydd yn amrywio ac y cynhelir rhai cyfarfodydd o leiaf bob chwarter. yr ail adran yn yr adroddiad, materion eraill sy'n cael sylw, cyrff allanol lleol. Mewn perthynas ag unrhyw gorff allanol y mae ei weithgareddau wedi'u cyfyngu i'r ward, bydd y cynghorydd neu'r cynghorwyr y ward berthnasol fel arfer yn gytuno a phenodi'r cynrychiolydd rhwng ei gilydd. Mae'r protocol wardau a fabwysiadwyd gan y Cyngor yn Mawrth 2013 yn cynnwys arweiniad ar ymgysylltiad aelodau gyda grwpiau cynrychioliadol. O ran llywodraethwyr ysgolion, os wedi hail ethol yn yr etholiad lleol ym mis Mai 2020, Bydd aelodaeth wledig y Cyngor yn parhau fel cynrychiolwyr awdurdod lleol ar gyrff llywodraethu ysgolion hyd at 31 Awst 2022, gan gynnwys penrhediadau i gyrff llywodraethu cysgodol. Bydd y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc yn mynd i'r afael â'r mater hwn mewn ymgynghoriad ag arweinydd grŵp, arweinwyr grŵp, gan ystyried maint cyffredinol y Cyngor. bydd y penodiadau newydd yn dod i rym cyntaf o Fedi 2022. Ymgynghori gyda'r arweinydd a'r arweinyddion grŵp. Cynhaliwyd cyfarfod grŵp arweinyddion ar ddydd Gwener, Mehefin, seithfed ar hugain, er mwyn trafod yr uchod.

Ia, ga i gynnig bod ni'n derbyn yr adroddiad. Diolch. Dwi'n eilio, Mr Cadeirydd. Okay, diolch yn iawn.
Um, o yna unrhyw sylwadau? Na. Um, o, os... Cadeirydd, mae llaw i fyny. O, oce. Okay. Um, Aled, um, cynghorydd Aled, Aled Morris Jones, mae llaw gyda chi. Uh, diolch o'r iawn.
Gai'n gyntaf ymddiheuro o'n i methu cam iawn i'r cyfarfod a wrth hynny ymddiheuro i'r Cynghorydd Keith Roberts, swn i fod wedi eilio i um, gaderyddiaeth o'r Pwyllgor Democrataidd a dwi'n ymddiheuro am o fi wedi methu cael mewn i'r cyfarfod ar y pwynt yna. Gai yn gyntaf ddiolch i'r arweinydd am uh, rhoi rhywfaint o'r cyrff i aelodau ngrwp i. Dwi yn ddiolchgar iawn o hynny a, a fyswn i eisiau cydnabod hynny yn syth ac, ac yn hapus iawn o gael gwneud hynny yn y cyfarfod yma. Yr unig apêl sgynnof fi, dwi'n gwybod bod gynnwch chi'r mwyafrif, ond mi ydach chi wedi gwneud tri newid i'ch aelodaeth, eich pwyllgor safona um, uh, i ymwneud â'r representations da ni wedi wneud. Dwi yn parchu tos a ddim rheol yn dweud Mae rhaid chi roid un sedd ar bwyllgor safonau i'r wrthblaid, ond fyswn i'n erfyn arna chi i ail ystyried y mater yma o achos yn y cy cyngor blaenorol mi o' 'na aelod o'r Blaid Lafur ar y pwyllgor safonau ac un o'r grŵp rheoli. Mae'r ddau rŵan o'r grŵp rheoli ar y pwyllgor safonau. Mi fydda i'n fotio yn fotio o blaid y papur 'ma ond isio hoffi dymuno gneud y sylw yna.

Yym, da ni wedi gofyn i'n Gymheisiwn yn saff bod bob dim yn iawn efo'r enwau sy' 'di cael eu gynnig a maen nhw'n dderbyniol. Felly, mond fel bod yr cyhoedd sydd yn gwylio yn ymwybodol yym bod ni wedi sicrhau bod bob dim yn iawn. Diolch. Uh, Mr Cadeirydd, os gai ymateb i hwnna, neu ddudodd neb bod dim byd anghyfreithlon wedi digwydd, ond i wneud y balances a checks, mi fysa fo wedi bod yn decach.

atal neu wrthwynebu, so nhw'n gwneud hynny'n amlwg, a dwi'n trio sgrolio i'r chwith ac i'r dde i weld sa rhywun yn edrych fatha bod nhw'n gwrthwynebu, a dwi'n yn gweld neb. Felly dwi am gymryd hynny fel cadarnhad bod, bod yr uh, pwyllgor, neu bod ni gyd y cyngor yn, yn gytun ar, ar, ar, ar um, y penodiadau gyrff allanol. Uh, felly, cyn i chi ddiflannu, peidiwch â ddiflannu, achos um, dwi rwan, mae'r ma, ma er, da ni'n cyrraedd diwedd yr agenda, ond beth gynnon ni, wrth gwrs, rwan, da ni angen mynd trwy aelodaeth y pwyllgorau sydd angen um, ethol cadeirdyddion ac is-cadeirdyddion ar ôl uh, cyngor sir. Mae'n byd am wneud, ydy dwi am ddarllen o'n, um, yr enwa yr aelodau sydd yn mynd i fod yn perthyn i'r um, i'r pwyllgor. A, a pwyllgor cyntaf ydy'r pwyllgor sgrwtini corfforaethol. Ac wedyn, byddai'n gofyn i chi gadw'ch camera ymlaen a ac um, a gofyn i bawb arall diffodd y camera a, a diffodd y sain. A mi fyddai yn gofyn i'r swyddogion, um, well, i, i Dylan Williams, i um, Robin, y, y, y cyfreithiwr, ac i uh, Rhys Ward Hughes, uh, dipyn o'r wynydd aros ymlaen hefyd os yn bosib. Felly, um, pwyllgor sgrwtini corfforaethol, Geraint Beb, Cynghorydd Nefydd Nefil Evans, Cynghorydd Dyfed Wyn Jones, Cynghorydd Jackie Lewis, Cynghorydd Llio E Owen, um, Alwen Watkin, Arfon Wyn, Dafydd Roberts, Keith Roberts, uh, Douglas Fowley, Aled Morris Jones a Robert Llewelyn Jones. Ac mae'r cynghorydd i fod o flaen yr, er, er bob gael enw fyna. Um, iawn, os yna pawb arall felly yn mynd i diffodd ei gamera a diffodd ei, ei, ei, ei microfon lle. A dwi yn sylwi bod yna aelodau heb ddiffodd eto. Um, dwi'n meddwl bod ni bron iawn. Um, Esgydwch chi, ydy, ydy, ydy Jeff Evans yn aelod o'r, or, or pwyllgor yma?

Mister Cadeirydd, mae gennym fi bleser yn gyntaf llongyfarchu ar galwch ethol yn gadeirydd y cyngor am y flwyddyn i ddod. Um, hefyd, hefyd, y pleser mwyaf ydy enwebu cynghorydd Robert Llywelyn Jones i fod yn gadeirydd y pwyllgor yma am y flwyddyn i ddod. Um, mae cynghorad, cynghorydd Robert Llywelyn, uh, cynghorydd sydd wedi gwasanaethu i ardal am y cyfnod hiraf yn hanes y cyngor sir a cyn hynny cynghorydd i'r um, ar y cyngor bwrdeistref. Mae o wedi gwneud sawl rôl yn ystod ei gyfnod yn y cyngor sir a'r cyngor bwrdeistref. Wedyn pleser ydy cynnig Cynghorydd Robat Llewelyn Jones i fod yn Gadeirydd Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol Cyngor Ynys Môn am y flwyddyn i ddod. Diolch yn fawr, Mister Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn am hynny. Um, os gawn ni eilydd?
Mr Chairman, I'll second that, please. Ie, diolch yn fawr iawn yy... Yes, I'd like to... Well, I would have liked to have seconded that. Yy yy a a ma'n ffodus yym yy cynghorydd Jeff Evans, 'dach chi ddim ar y pwyllgor yma, dwi'n deud 'dach chi'm eilio, 'dach chi'm i fod i fod yn siarad chwaith, ond fel mae. Yym iawn. Yy felly ma' gynnon ni gadeirydd i- o na, 'dan ni isio ethol yym a wedyn be' dwi'n mynd i neud eto, dwi yn gweld gwyneba pawb tro 'ma 'lly, yym felly os 'sa rywun yn gwrthwynebu ne' isio atal, 'sa nw'n mynd i gneud hynny'n amlwg rŵan.

Dwi'n uh, falch iawn i gael y cadar yma, cadar mor pwysig ar y cyngor te. Ond tro gyntaf i gael y cadar hwn. Wedyn dwi'n edrych ymlaen i ddweud y gwir, gweithio efo pawb i trio gwneud yn siŵr a bod ni'n gwneud y penderfyniad iawn efo pob peth sydd o flaen ni wedyn. Te. Ond uh, bydd o'n her, dwi'n siŵr, ond uh, dwi'n edrych ymlaen iddo.

Iawn, wel, um, dwi'n siŵr felly bod y cyfarfod yna uh, wedi tynnu at ei derfyn. Wedyn dwi am ofyn i yr holl aelodau eraill os fydden nhw um, reid i camerau yn ôl, neu'n sicr, neu di gwybod os nhw'n gwybod bod nhw ar y pwyllgor sgwtini partneriaeth ac adfywio, sa'n mond hyn i mynd yn ôl, lle, ond, um, ond dwi'n meddwl bod e'n fynd trwy enwa bawb, am yn neis gweld bod pawb dal yma, anyway, ac yn effro, felly. Um, Y Pwyllgor Sgwtini Partneriaeth ac Adfywio, um, aelodau di um, Gwilym, y Cynghorydd Gwilym O Jones, y Cynghorydd Non Dafydd, y Cynghorydd Eirin Morris, y Cynghorydd Tefa Lloyd Hughes, y Cynghorydd John Ifan Jones, Cynghorydd Dylan Rees, Cynghorydd Margaret Murley Roberts, y Cynghorydd Ken Taylor, Cynghorydd Pip O'Neill, y cynghorydd Paul Ellis, o, dwi'n gwybod ddim yma, dwi'n meddwl, um, y cynghorydd Jeff Evans a'r cynghorydd Derry Cohen. Uh, wedyn, dwi am, fydda i'n cadeirio'r rhan cynta'r cyfarfod. Uh, Fe'n gofyn i bawb arall felly ddiffodd i, um, i camerau. A wedyn, uh, beth gyntaf fe'n gwneud i ethol cadeirydd. Um, ac os da ni gyd yma, na i jyst gadarnhau yn trwy wyneba bawb. Os oes a... Um, Dwi'n meddwl bod ni yna, yndan? O'r aelodau sgynnon ni, lle? Um, mae yna gwbl o ymddiheuriadau o'r cyfarfod yma, os ni'n gofyn hwn. A dwi, ydyn gweld... Um... O ia, mae chi... Mae, ma hanner chi ar yr ail sgrin, dyna sy'n ymlethu fi, dyna'r beth. Oce, okay, iawn. Um, dwi'n meddwl bod ni'n arwain. Uh, felly, os gyda ni enwebiad ar gyfer cadeirydd ar gyfer y pwyllgor sgrwtini partneriaeth ac adfywio? Diolch, Cadeirydd. Uh, hoffwn i gynnig y cynghorydd Dylan Rhys fel cadeirydd, os gwelwch dda. Um, os, os gan ni eilydd? I'll happily second that. Okay.
Diolch yn iawn, Cynghorydd Pip O'Neill. Um, felly, um, os, Sgynnon ni ddim unrhyw beth arall, dwi'n dyn o beth sy'n all, felly a, da ni yn mynd syth i bleidlais, wel, bleidlais, dwi'n mynd i wneud o trwy, drwy gadarnhad y cyfarfod. Os yna rhywun yn gwrthwynebu, fysa nhw'n mynd i gwneud hynna, hynna'n amlwg, neu gwrthwynebu neu atal. Ac dwi'n sgrolio'n ôl gymlaen, mae pawb i weld y gytun, wedyn dwi'n gymryd hynna fel cadarnhad y cyfarfod, bod ni wedi ethol um,

a cael y fraint o fod yn Cadeirydd y Pwyllgor Sgrwtini Partneriaethau. A ga'i cymeryd y cyfle hwn hefyd i diolch i'r Cynghorydd Aled Morris Jones. Yn sicr, dwi wedi elwa o'r profiad eang dwi wedi cael dros y pum mlynedd diwetha' yn bod yn is-gadair iddo fo yn y cadair yn y Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol. Rydyn ni wedi cyd-weithio'n dda, fyswn i jyst licio diolch iddo am hynny. Felly, symud ymlaen rwan i ethol Is-Cadeirydd, os na enwebiad, os gwelwch yn dda.
Uh, Pnawn da, Mr Cadeirydd. Um, fyswn i'n licio cynnig y cynghorydd Gwilym Jones fel is-gadeirydd. Diolch yn fawr, John Ifan. Os na eilydd, os gwelwch yna? Fyswn i'n licio eilio, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr, Cynghorydd Eirin Morris. Os na unrhyw person eisiau gwrthwynebu neu atal eu pleidlais?

Diolch yn fawr iawn yy Gwilym. Wedyn yy dwi'n cymryd felly bod eich cyfarfod chi ar ben gan bod chi wedi gwneud be dach chi fod i wneud a dan ni'n symud ymlaen i'r pwyllgor nesa. Wedyn os fedrai ofyn i bobl yym sydd ar y pwyllgor cynllunio gorchmynion roid eu camerâu nôl ymlaen ac i bawb arall ddiffodd. Felly er enwau ydi Geraint Bebb, yy Nefil Evans, Trefor Lloyd Hughes, John Ifan Jones, Jackie Lewis, Ken Taylor, Alwen Watkin, Robin Williams, Dafydd Roberts, Glyn Haines, Jeff Evans, Robert Llewelyn Jones a Liz Wood. A dwi'n meddwl bod pawb wedi gwneud hynny'n rhyfeddol o sydyn. Dwi'n meddwl mae'n

Uh, diolch o'r iawn. Um, iawn, felly, da ni yn, um, da ni mynd i gymryd pleidlais, ond eto beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd trwy gadarnhad y cyfarfod. Os yna rhywun yn gwrthwynebu neu'n atal, uh, fysa nhw'n mynd i greu hynny'n am, yn amlwg? Dwi'm yn gweld neb yn gwrthwynebu'n ag yn atal, felly drwy gadarnhad y cyfarfod dwi am uh, gadarnhau uh, penodiad Nefil Evans fel cadeirydd, a sy'n licio rhaid y gadar drosodd i, i uh, cynghor, wel, llongyfarch uh, cadeirydd Nefil Evans, a rhaid y gadar drosodd efo i, i ethol is-gadeirydd os gwelwch dda.
Diolch yn fawr iawn Cynghorydd Dafydd Roberts a diolch i bawb am yr enwebiad ac am ymddiried yna. Edrych ymlaen yn fawr i gyd-weithio efo chi gyd. Um, symud ymlaen yn syth felly, um, gai ofyn am enwebiad ar gyfer is-gadeirydd i'r Pwyllgor Cynllunio?
Gai gynnig Cynghorydd Glyn Haynes, os gwelwch yn dda, Mister Cadeirydd. Diolch.
Os na eilydd i hynna? Dwi'n hapus eilio hynna, Mr Cadeirydd. Diolch fawr iawn. Oes na unrhyw enwebiad arall na da ni gyd yn hapus efo hynna? Dwi'n yn gweld bod na. Felly gai longyfarch Mr Glyn Hens

Okay, well, uh, diolch am hynny, a wedyn dwi am gymryd y gadar yn ôl rwan, ac dwi am wahodd um, aelodau y pwyllgor trwyddedu, os gwelwch dda. Um, o, digwydd na, mae'r pwyllgor trwyddedu yn un o'r fath, ond dwi'n gorau mynd trwy bleidlais eto mewn ffordd drwy. So, os so, pawb yn cadw ei sgrin ymlaen fel ydyn nhw, um, um, da ni jyst angen um, uh, Da ni'n cadw yr, yr un uh, cadeirydd ar, ar gyfer trwydded yna, yn cymryd? Mae'r un aelodaeth, dwi'n meddwl bod yr un cadeirydd yn cymryd. Ia. Ia, wel, fath o'n dweud, um, dwi'n meddwl bod o'n draddodiadol bod, ni, um, bod yr pwyllgor trwyddedu yn cadw'r un cadeirydd a'r pwyllgor cynllunio gorchmynion. Um, wedyn os yna neb yn, yn um, yn gwrthwynebu neu eisiau atal i bleidlais ynghylch hynny lle, felly dwi'n awgrymu, a dwi'n dwi, dwi gweld neb yn gwrthwynebu na yn atal, so dwi'n cymryd felly na um, bod Nefil, uh, cynghorydd Nefil Evans hefyd yn gadeiru ar gyfer y pwyllgor trwyddedu, ac wedyn y peth, mi feddylia fo felly uh, ethol is gadeirydd i'r pwyllgor trwyddedu, so dwi'n cymryd. Ia, yeah. Nefil, chdi eto.
Diolch yn fawr iawn, David. Uh, diolch fawr iawn chi unwaith eto am yr enwebiad. Um, a gai ofyn am enwebiad ar gyfer yr is-gadair?
Gai uh, enwebu uh, Cynghorydd Glyn Hen sy'n bod yn is-gadeirydd uh, Pwyllgor Trwyddedu hefyd, os gwelwch yn dda.
Diolch fawr iawn, Robin. Ac os na eilydd yna? Dwi'n hapus eiliau eto, Mr Cadeirydd. Diolch fawr iawn, Ken.

Da ni'n cael gweld yr aelodau lleug yma hefyd, diolch am hynny. Um, felly, yr aelodau, uh, sgyn i lawr yma di uh, y cynghorydd Geraint Beb, Nefil Evans, Dyfed W Jones, Eirin Morris, uh, Margaret Murley Roberts, David Roberts, Keith Roberts, Liz Wood, ac wedyn yr aelodau lleug, Dilwyn Evans, William Parry, Sharon Wand a Michael Wilson. Os oes pawb o'r aelodau yna medru um, cael ei sgrin ymlaen os yn bosib. Uh, dwi heb ofyn os... Dwi'n ddim yn gweld Sharon Warren, neu Sharon Warnes. Ydy efo ni?
Mae di ymddiheuro, Mister Cadeirydd. Yn anffodus, mae gorau mynd i'r sbyty heddiw. O, oh, beth gorau. Um, ydy'r aelodau lle i gerill gyda ni? Dwi'n dwi gweld um, uh, Dilwyn Evans a Michael Wilson
Os, dwi, os na... dwi ddim wedi derbyn unrhyw ymddeheuriad gan Mr William Parry. Sorry, dwi ddim yn gwybod yeah. beth i hanes os ydy oedd o'n bwriadu fod yn y gyfarfod neu fideo. Oce, okay, wel, dwi ddim yn gweld i presenoldeb ar hyn o bryd, ond dwi'n cymryd, ydy ni yn gorau, dwi'n gorau cael cwrwm o, o aelodau lleig? Na. Ia, cwrdd ymwyl, da ni'n medru cario ymlaen felly. Um, felly, da ni'n mynd i, um, dwi'n cadeirio eitho ethol cadeirydd o'r aelodau lleig, os na, um, os na enwebiad.
Diolch, cadeirydd, gael ei gynnig Dilwyn Evans fel cadeirydd y pwyllgor archwilio a llywodraethu.

Um, wedyn dwi'n sbio, mae pawb i weld yn eitha cytun. Um, felly dwi, o, drwy gadarnhad y, y cyfarfod, dwi felly yn, yn hapus i ethol uh, Dilwyn Evans fel, fel cadeirydd ac mi na i, na i reid rawena i, i, um, i Mr Dilwyn Evans i, i gadeirio gweddill y cyfarfod. Diolch.
Can I thank you very much um,

Yym Mister Chair, yym yn gynta, 'swn i'n hoffi eich llongyfarch ar y penodiad fel cadeirydd y pwyllgor pwysig iawn yma, Pwyllgor Ddemocrataeth, a cynnig pob lwc i chi um, fel cadeirydd. Dwi'n edrych mlaen fod yn aelod o'r pwyllgor yma dan eich cadeiryddioedd. 'Swn i'n hoffi cael cynnig fel is-gadair i'r pwyllgor pwysig yma, y Cynghorydd Alwen Watkin, os gwelwch yn dda.

Na, dim byd i ychwanegu. Diolch yn fawr am eich presenoldeb. Dwi'n meddwl bod ni'n mynd drwy fo yn, yn weddol drefnus ac uh, dwi'n edrych ymlaen sgweithio efo chi gyd a llawn gwerthradau i bawb sydd wedi cael um, i ethol ac uh, dwi'n siŵr na ni, na ni job reit dda ni dwi'n siŵr i gyd. Diolch yn fawr chi.